Upéva ojejapo ojehechauka hag̃ua mba'eichaite pevépa iñambue umi mokõi ñe'ẽ, térã avei ojehechauka hag̃ua mba'eichaite pevépa upe tapicha ikatupyry mokõi térã hetave ñe'ẽme. Hablo español, creo que el español es el idioma que hoy en día también nos ayuda desde Paraguay a comunicarnos con el mundo. Opa ñañe'ẽme ñañe'ẽkuaa opa rupiete, ko'ág̃a hetaiterei hendápe oñembo'e ha oñeñe'ẽpa ñañe'ẽme. I do speak English, English helps me to receive very new information in books or on the computer that I will be able to teach and understand subjects better that I am working with. Ñe'ẽ avei inglés ñe'ẽ. ha inglés hetaiterei chepytyvõ amoñe'ẽ hag̃ua kuatiarandu pyahu osẽva taha'e lingvística rehehápe, taha'e administración térã umi mba'e aipurúva ára ha árape che rembiapópe. Ayvu marane'ỹ.

Ha upévare oje'e España ñe'ẽ mante oñeñe'ẽ'arã. Ha yvu marane'ỹ. Ndojeipuruséi rojeha iguy, ikatu avei oñemoĩ upe ñemongeta ári ambue ñemongeta. Koichagua tembiapo héra ñemongeta jo'a, oñe'ẽ hapykuépe ingléspe ha yvate hatãve ojehendu guaraníme. Castellano-pe héra sincronización. Ikatu oñemboguete upe ñemongeta térã ojeheja mbeguekatumi oñehendu upe oje'éva Pytagua Ñe'ẽme. Che amba'apo ko KC 135 combustible guerojahápe. Sapy'areírõ g̃uarã ñanirỹ hidráulico ndomboguejy porãi kurusuevére tyma, ikatu ñamboguejy ñande po rupive ñambojerévo peteĩ mba'e. Ndaikuaaporãi ko'ag̃aite pevépa oĩ. Kurusu veve noguejývape hetyma ág̃akatu ko kurusu vevépe omba'apo porãiterei hetyma. Che ha'e Major Whittaker. Che ha'e Niágara Yguasu Nueva York pegua. Che aveve imagina ko kurusu veve ojapóma parundy ary. Upe kurusu veve retyma ndoguejýramo roguereko kuatiápe jehai rupive heta hendáicha ikatúva romboguejy. Umíva apytépe oĩ peteĩ hendáicha ikatúva ñande po rupive ñamboguejy pe hetyma ha pe ijerekue ipohyikuéguintema ho'a. Añepyrũ va'ekue aguereko ramo guare pokõi ary, añepyrũ aguata y atã ári che ru ha che sy ndive, ha aguereko pe pokõi ary añepyrũ ajapo ko depórte. Upe patín oguerekóva jereha hérava roller ndaha'éi che ahayhupáva. Roller-pe natekotevẽi nembareteterei, ndekatupyryeterei ha eñani porã. Ayvu marane'ỹ. Ta'angambyrýpe ha purahéipe ojeipuru tekotevẽ vove oje'éva jehaiguy, upévape castellano-pe oje'e subtítulo. Purahéipe oñembohasa vove ta'anga ojehechauka upe purahéi jehaipyre oñehendúva hína. Upéva ojejapo umi opuraheisévape g̃uarã ha oje'e ichupe karaóke. Ta'ãngaryrýipe ojaiporu jehaiguy hesakã hag̃ua upe oje'éva hína ambue pytaguañe'ẽme. Ndajajepokuaái roiñepyrũme vaichápy'aeterei roguáicha ohasa jehaikuéra. Upéi mbeguekatúpe ñande katupyry jahavo. Ayvu marane'ỹ omoñepyrũ jehaiguy ta'ãngambyrýpe Ikatu hag̃uáicha ñamoñe'ẽpya'eve avei Guarani Ñe'ẽme ha hesakã hag̃ua oñeñe'ẽ vove Pytagua Ñe'ẽme Paraguáipe ha tetã ambue rupi. Koichagua tembiapo hérava jehaiguy ikatu ojeiporu inglés, francés, alemán, chino, japonés ha oimeraẽ ambue Pytagua Ñe'ẽme. Ayvu marane'ỹ. Nde ndekatupyry ambue ñe'ẽ Pytagua ñe'ẽme aĩ. Ajépa? He'ã aikuaa vaivai ápe niko añembo'euka karai ñe'ẽme ha vaivai aĩ aseru chemimi. Sprechen Sie Deutsch? Jo avanua Inglísgui. Wo haben Sie Deutsch gelernt? In Maguncia, in Mainz, in Deutschland. Wie lange war Sie da?

Reikuaa jepe Elvis Presleype avei. So you had contact with Elvis Presley too? Yes I did, I used to work for him, I worked for him for four years from 1974 to 1977 when he died. Ha ajépa reikuaa jepe va'ekue avei Bruce Leepe, and you had contact with Bruce Lee too, right? Sí, I, I met Bruce Lee in 1967 in uh, Los Angeles. Nde rembo'e heta. You teach a lot I guess. Mba'e ndéve hasyvéva upe tembiapópe?